Voilà, seit äh, Ufank vun der Kris sinn zu Lëtzebuerg 2608 Leit positiv getest ginn. Et sinn äh, am ganzen 21.458 Tester, déi och zu Lëtzebuerg organiséiert gi sinn. Leider ass d'Zuel vun den Doudesaffer op 31 geklomm, dat heescht eng Persoun méi, plus deen, déi Persoun, déi aus dem Grand Est komm ass an déi leider d'Krankheet net iwwerlieft hunn. Ech wëll wierklech hei am Numm vun ons alleguerten der Famill onsen häerzleche Bäileed ausdrécken an och all deene Leit, déi hinnen nostungen. Bis haut konnten 174 Leit nees d'Spideeler verloossen a mir zielen eng ronn, huet d'Gesondheetsminister eis de Moien och erkläert, eng 500 Leit, déi no zwou Wochen no hirem positiven Test an no 48 Stonne wou se keng Symptomer och gewisen hunn, als geheelt vum Corona gëlle loossen. Mir sinn awer net iwwert dem Bierg. Et kann ee mat aller Däitlechkeet soen, dass Strategie awer och bis elo fonctionnéiere schéngt. An ech wëll direkt soen, dat ass net de Verdéngscht vun der Regierung, dat ass de Verdéngscht vun der Bevëlkerung. dass de Gros vun ons alleguerte sech un d'Reegelen halen, dass de gesonde Mënscheverstand vun de Leit a vun den Entreprisen, et ass hire Verdéngscht. Et gëtt eng Solidaritéit mat deene méi vulnerabele Persounen an onser Gesellschaft, an ech muss och soen, dass dat an dësen Zäiten en immens positiven Zeechen ass. Mir sinn awer och natierlech och am Gaang iwwert déi nächst Schrëtt ze beroden an drun ze schaffen, wéi et elo och weider goe soll. Ech weess, dass vill Bierger, déi meescht, och d'Betriber, sech froe wéini ass et fäerdeg, wéini ass et eriwwer mat dëse Restriktiounen. Haut si mer awer nach net do. Mir mussen haut weider disziplinéiert bleiwen, fir dass déi Mesuren, déi mer och geholl hunn, net an den nächsten Deeg oder an den nächste Woche fir näischt geholl gi sinn. Mir hunn, kuerzfristeg ass et, wéi gesot, ganz wichteg, dass mer all weider duerchhalen, eis un d'Reegelen och halen a just erausginn, wann et néideg ass. Mir schaffen elo u verschidden Hypothesen, wéi mer zu engem gewëssenen Ament kënnen schrëttweis erëm zu enger Normalitéit kommen, wann och déi Indicateuren, op deene mer och mussen oppassen, eis déi Zeechen och ginn. Ech ënnersträichen, dass et nëmme schrëttweis ka geschéien. an net alles mateneen, well mir kënnen de Risiko net agoen, dass nees an e puer Woche mer do nees sinn, wou mer elo probéiert hunn, alleguerten zesummen déi lescht Wochen esou een Zeenario och ze evitéieren. Et gëtt zwee Hauptfacteuren, déi mer musse suivéieren an déi och ganz staark musse monitoréiert ginn. Dat ass eng Kéier de ganze Facteur au niveau vum Gesondheetssystem, dat heescht, wéi ass och d'Occupatioun vun den Intensivbetter a wéi ass et mat der intensiver Betreiung, déi musse mer wierklech de ganzen Zäit och kënne monitoren, fir déi Evolutioun kënnen ze hunn, fir dat z'évitéieren, wéi mer och gesot hunn, déi Situatioun, déi mer och am Ausland gesinn hunn, mat deene Picken, wou ee selwer net méi kann am Fong Leit soignéieren an dat heescht dowéinst der d'Strecken. dass ëmmer d'Capacitéit do ass au Niveau vun den Intensivbetter an och vum Gesondheetssystem. An dann den Taux och vun der Immuniséierung, wouiwwer d'Madame Gesondheetsminister och scho geschwat huet. Dat Éischt ass eppes, wéi ech virdru gesot hunn, wat mer am Bléck behalen. An dat Zweet hänkt domat zesummen of, dass mer dru schaffen, esou Tester och ze maachen, fir deen Iwwerbléck och kënnen ze kréien, fir e Bild ze kréien, och wéi d'Situatioun eben och an der Populatioun och ass. Ech wëll hei ënnersträichen, dass mer als Regierung wierklech all ganz enk op deenen Dossieren zesumme schaffen an all méiglech Considératiounen och an Hypothese musse kënnen analyséieren. Mir sinn am enke Kontakt mat Wëssenschaftler, mat Experten aus dem Gesondheetswiesen, déi hei wierklech eng fundamental Roll och spillen an eben déi immens wichteg Informatiounen, och liwweren. Do donieft spillen awer och aner Facteuren, déi och d'Gesondheet vun der Populatioun betreffen, an déi huele mer och ganz seriö, dat sinn déi ganz psychesch, dat sinn och déi physesch Gesondheet vun der Populatioun, déi och mussen analyséiert ginn. A mee, an ech widderhuele mech, fir den Ament heescht et weider alleguerten duerhalen. Mir wëllen net, dass all eis Efforten net déi Wierkunge weisen an och behalen, well mer ze fréi mengen alleguerten, d'Kris ass eriwwer a mir kënnen elo alles maache wéi dat virdru war. Dat ass haut nach net de Fall an och nach muer net de Fall. Zum Regierungsrot vun haut nach e puer Informatiounen iwwer dat wat mer festgehalen hunn. Dir wësst jo, dass déi Diskussioun war iwwert d'Ausnahmeregelung och beim Contrôle technique. A wéi gesot, do ass eng extra Mesure ginn elo och fir d'Durée vum État de crise. De Contrôle bleift weider op an ass weider méiglech. Wann awer Persounen, zumools, mat deem Wording, dass déi vulnerabel Persoune solle wierklech och protegéiert ginn, net kënnen oder virun allem och net solle sech deplacéieren, dann ass dat heimadder méiglech. Fir dat ze erméiglechen, bleiwen also d'Certificate vum Contrôle technique fir den État de crise och nach gülteg. Mee ech wëll just drun erënneren, dass een, deen e Certificat huet, deen. net méi gülteg ass, dat hei eng Toleranz ass, déi mir duerch eisen Etat de crise elo kënnen ausser Kraaft setzen. Dat heescht, datt een nach kann hei zu Lëtzebuerg fueren, mee selbstverständlech net an Europa oder am Ausland och déi Méiglechkeet ka kréien. Mee wéi gesot, et ginn och nach eng Rei Initiativen, och vum SNC zesumme mam Transportministère, igeholl, fir déi Leit, déi och net selwer kéinten an de Contrôle technique goen, datt dat och erméiglecht Gëtt. Dann en anere wichtige Punkt, dat ass deen, de Congé pour soutien familial, dee mer erweidert hu fir d'Fäll vun Eltere vun handicapéierte Kanner, déi iwwer 13 oder 18 Joer al sinn, déi normalerweis dann och vläicht a Strukture wieren, fir dass déi Elteren och sech kënne weider ëm déi Kanner këmmeren. An datselwecht zielt och fir d'Senioren. fir Senioren, déi a Centres du joure sinn, dat heescht a Strukture sinn, normalerweis während dem Dag, wou déi Strukturen awer elo zougemaach gi sinn, fir dass déi Leit net vun haut op muer op net méi wëssen, wat een, well si brauchen eng Betreiung, si brauchen och Ënnerstëtzung, dass och do ee Familljemember nach eng Kéier mat deene Konditiounen vum Congé pour raisons familiales, dat heescht, dass am Stot keen aneren et ka maachen, dee schonn ënnert de Chômage partiel gi falen, do dann d'Méiglechkeet besteet, fir datt een dann kann och de Congé pour raisons familiales huelen. Mir hunn eng Rëtsch nach vun aner technesche Punkte geholl, ganz diverser, déi dann och derno am Rapport vum Procès-verbal vum Regierungsrot wäerte kënne presentéiert ginn. An domadder géif ech dann och der Gesondheetsministesch d'Wuert weiderginn.
Jo, merci. Mir hunn wéi ëmmer Zuele fir Iech, déi ee mat e bësse gemëschte Gefiller haut vläicht kann duerstellen. Et ass ëmmer erëm e ganz schwéiere Moment, musse matzedeelen, dass eng zousätzlech Persoun dësem Virus zum Affer gefall ass an dorunner verstuerwen ass. En même temps gesi mer awer, an dat ass dat, wat engem vläicht e klenge Liichtbléck ka ginn, dass d'Zuel vun den Nei-Infizéierte lues a lues ufänkt méi kleng ze ginn. Mir hunn der nach vill, 121 vun engem Dag op deen aner, mee d'Progressioun mat bësse Chance fänkt un méi lues ze ginn. Dat giff eis en Indice ginn, dass déi Mesuren, déi mer geholl hunn, dass déi Disziplin, déi mer alleguerten zesummen opbruet hunn, och wierklech hir Friichten dréit. Et ass awer och, an dat ass ganz wichteg, soen dat direkt, Et ass elo net de Moment domadder opzehalen, well déi richteg Zäit kënnt nach. Et wäert net eriwwer si mat den Neiinfektiounen a virun allem wäert déi schwéier Zäit an eise Spideeler réischt richteg ugoen, well déi déphaséiert ass. Mir si fir d'éischt infizéiert, dono kréien d'Leit Wa se Schwieregkeete kréie mat der Krankheet, déi kommen zu engem méi spéiden Zäitpunkt, soudass mer nach net op deem berühmtene Pic vun dëser Krankheet sinn. Et ass also ganz, ganz wichteg, dass eis Efforten, fir elo zesummenzehalen a weider duerzehalen, grad elo extrem wichteg sinn, dass mer net erëm en, entschëllegt, e Knéck zeréckkréien op eiser Courbe. Mir hunn. Eng Median, eng Altersmedian vu 86 Joer bei den Affer vum Coronavirus. Dat sinn och Zuelen, déi mer Iech ab haut all Dag wäerte méi am Detail kënnen zur Verfügung stellen op eisem Internetsite. Ech weess, dass dat eng grouss Demande war. Ech sinn dofir frou, Iech kënnen ze annoncéieren, dass dat ab elo och wäert de Fall sinn. Dat heescht, Dir kritt dagdeeglech Zuele vun den Neiinfizierten, Dir kritt Zuele vun de. de Victime vum Coronavirus an awer och en Detail zu den Hospitalisatiounen, wou mer Iech dann indiquéieren, wéi vill Leit generell hospitaliséiert sinn, wéi vill dovunner an normale Better sinn a wéi vill op der Intensivstatioun leien. Mir hunn, fir Iech eng Indikatioun ze ginn, Stand haut de Moien um hallwer eelef 232 Persounen, déi hospitaliséiert woren. dovunner 33 op der Intensivstatioun vun eise Residenten hei, plus 10 Persounen, déi mer opgeholl hunn aus dem Grand Est an och elo méi rezent aus der Géigend vun Thionville. Dat heescht insgesamt 43 Persounen, Stand haut de Moien, op der Intensivstatioun. Erfreelech ass awer och, an dat däerf een net vergiessen, déi Krankheet huet normalerweis en Enn. Fir déi, déi et getraff hunn, ass dass awer trotz allem just e klenge Prozentsaz, deen hir zum Affer fält. 174 Leit konnten d'Spidol nees verloossen. An de Premier huet et gesot, Mir schätzen, dass eng zirka 500 Leit och wierklech als gesond nees gëllen. Dëst no onse Krittären, déi mer dofir hunn, dat heescht 14 Deeg nodeem ech positiv getest war, plus nach en Delai vun 48 Stonnen, wou d'Symptomer dann opgehalen hunn. sou dass een och awer ufänkt ze gesinn, dass déi Krankheet wuel do ass, dass mer se eng Zäit hei present wäerten hunn, mä dass een och do erauskënnt. Och déi Zuel wäert ab haut den Owend offegeluet ginn. Ech hunn am Ufank hésitéiert, fir se unzeginn, well se näischt ausgesot huet, mä Dir gesitt, Dir gesitt dat. Mir sinn elo an där Period, wou een och wierklech en en richtege Roulement gesäit um Niveau vun den Hospitalisatiounen a wou déi Zuele vun de Sortien engem och wierklech e Gefill gi fir dat, wat reellement um Terrain geschitt. Ech géif och ënnersträichen, dass mer doduerjer, dass mer eeben ganz vill Tester maachen, mir maache jo 21.458 Tester op Stand haut a mir wäerten och weiderhi vill Tester maachen, dass mer do wierklech un éischter Stell leien. Mir gehéieren zu deene Länner, déi extrem, extrem vill testen. A sinn och an der Capacitéit, dat esou bäizehalen iwwer déi nächst Wochen. Mir hunn doduerch eng ganz geréng Stierflechkeetsrate am Verglach zu aner Länner, déi läit bei 1,1 Prozent. Dat täuscht awer, muss ech leider dann nees soen. Dat ass, huet domatter ze dinn, dass mer eebe ganz vill testen, dat ass eng grouss Zuel, an dann ass déi Zuel vun de Stierflechkeeten an der Proportioun éischter gréng, sou datt dat een, jo, dat soll trotzdem net dozou féieren, datt ee mengt, hei wär manner Gefor wéi an aner Län. Mir musse weiderhin och wierklech vigilent bleiwen. Ech wollt Iech och matdeelen, datt eis Centres de soins avancéë ganz gutt um Lafe sinn. Déi si jo während enger Woch en place gesat ginn. Do sinn an der Moyenne elo säitens operationell sinn eng 330 Leit pro Dag, déi insgesamt do behandelt kënne ginn. Mir sinn och schonn notamment zu Esch um Punkt ukomm, wou mer eng Zousazlinn wäerten opmaachen. Ech hat Iech erkläert, am Ufank hu mer déi, hat ech Iech gesot, mir hunn déi Plazen och esou erausgesicht, dass mer wierklech mat deene Centren duerch déi ganz Kris wäerte kommen. Si sinn esou erausgesicht, dass se Espace genuch hunn, fir kënnen ausgeweit ginn. An dat wäerte mer och elo schonn an enger éischter Phas eeben um Site zu Esch maachen, wou nach eng Linn bäigeschalt wäert ginn. fir och wierklech der Demande nozekommen, esou wéi se sech wäert erginn an deenen nächsten Deeg. Och wann d'Neiinfektioune liicht zeréckginn, ass et wichteg ze wëssen, dass domadder d'Hospitalisatiounen net wäerten zréckgoen. Déi sinn déphaséiert, dat heescht de Pic un Hospitalisatiounen, dee steet eis nach bevir. Mir mussen also oppassen an eis Vigilance ass wierklech gefrot, well eist Zil ass et, dass mer Hikomme mat eise Capacitéiten an de Spideeler. Esou wéi et haut ausgesäit, si mer do ganz optimistesch. Leit si prett, sinn all Dag am Echange mat hinnen iwwert eis Koordinatioun, déi mer maachen. Déi normal Aktivitéite si wierklech ganz wäit zeréckgefuer. Bon, et ass e bësselchen en nervöse Stillstand an de Spideeler, well wéineg Aktivitéite si par rapport zu den normalen Aktivitéiten. Mee jiddwereen ass prett, d'Leit si motivéiert. an aprett wierklech déi Zäit och ze stäipen, déi elo kënnt. Mir wënschen eis, datt et bei eis net esou wäert komme wéi bei eise franséischen Noperen, wou mer musse Leit evakuéieren. Et hutt et matkritt an den Nouvellen, et ass net nëmmen de Grand Est, mee och Île-de-France ass am gaangen, Leit mussen ze evakuéieren an aner Spideeler, an aner Regioune vu Frankräich, well se do op d'Limitte kommen. Mir bleiwen also nach ëmmer zouversichtlech, datt mer eis esou opgestallt hunn, datt dat net wäert de Fall sinn an ee ganz grousse Bäitrag do. Dozou, dat si mir alleguerten, mir alleguerten zesummen, dass just duerch eng Andämmung vun der Propagatioun, wou mer et hi kënne kréien, dass dee Pic, dee mer erwaarden, dass mer net zu massiven Infektioune matenee kommen an dass mer eben um Niveau vun der Prise en charge an eise Spideeler déi Saach och wäerten an der Zäit gestäipt kréien. Sinn och frou matzedeelen, dass eng ganz Rei Cargaisounen ukomm sinn iwwert Cargolux d'lescht Woch. Mir hunn 3 Volle kritt mat ganz vill Material, eppes wat ëmmer erëm gefrot gëtt. Mir hunn op deem Wee elo 43 weider Respirateuren geliwwert kritt. Domadder si mer och elo ganz gutt opgestallt. Vun eise Capacitéiten hier, dat ass eppes, wat eis Suerg gemaacht huet, mee wéi gesot, do hu mer elo positiv Nouvellen, dass ganz vill Material ukomm, dat ass och gecheckt ginn, ass schonn deels an d'Verdeelung gaangen, respektiv kënnt elo iwwert déi nächst Deeg. Do schaffe mer zesumme mam CGDIS, grousse Merci hinnen och, si sinn do fräiwëlleg mat am Asaz, fir fir ze dechargéieren an dat Ganzt dann ofzelueden an dohinner ze kréien, wou et gebraucht gëtt. Social distancing bleift déi absolut Reegel. Mir héiere vill vu Masken, Diskussioune ronderëm Masken. Natierlech ënnerstëtze mer all Initiativen, déi d'Leit huelen, fir vläicht net esou professionell Marken oder net CE-gezeechent Masken och ze benotzen. Dat ass eng gutt Saach, mee et ass Ganz wichteg, an ech ka vu Säite vun enger Gesondheetsbehörde näischt anescht soen, dat ass ni en honnertprozentege Schutz. Dofir vu menger Säit ëmmer nach eng Kéier den Appell, dat wat wierklech hëlleft, dat ass wierklech op Distanz bleiwen, dobanne bleiwen, einfach net ze vill Beweegung hunn dobaussen, sech solidaresch weise mat eisen eelere Leit an déi Grond, Grond Geste barrièrë wierklech respektéieren. Voilà, dat waren am Fong déi Saachen. Ech géif zu den Tester vläicht nach e puer Wuert soen. Dat ass eppes, wat d'Leit och ëmmer ganz vill beschäftegt. Dir hutt warscheinlech matkritt, datt d'Weltgesondheetsorganisatioun eng nei Richtlinn erausginn huet, elo op den éischten Abrëll, wat d'Teststrategie ugeet, déi ee soll befollegen. Mir hunn eis där och ugepasst an et ass och eng nei Circulaire vu Säite vun der Santé erausgaangen, wou mer ufänken nach méi breet ze testen, dat ass eis och méiglech, mir hunn entretemps och méi Testmaterial, den Opruff ass wierklech elo, an dat ass och déi Consigne déi mer erausginn, datt mer keng duebel Konditioun méi stellen, mee datt wierklech jiddwereen deen Coronasymptomer huet, wierklech och soll getest ginn. Dat ass wierklech déi nei Consigne déi raus ass dëst, well och vum Dokter Tedros vun der Weltgesondheetsorganisatioun e ganz alarmante Message erauskomm ass. Also mir sinn nach laang net um Enn vun dëser Pandemie. D'Zuele si beonrouegend an dofir ass och deen Opruff gemat gi fir wierklech no Méiglechkeeten, et ass ëmmer no Méiglechkeeten, den Test ass ëmmer tributaire dovunner, datt een och d'Material huet fir dat ze maachen, wierklech breet soll testen. Dat ass déi Approche déi mir och elo hunn, et ass wierklech méi breet opgemat ginn. Also nach eng Kéier, wéi gesot, ech soen et ëmmer erëm, mee et ass wichteg et ze verstoen, wann ee keng Symptomer huet mécht en Test kee Sënn. Dann ass eng immens héich Feelerquot derbäi. Mir kruten déi Fro och nach an der Chamber virdrunner gestallt. Dat mécht kee Sënn, well et einfach net zouverlässeg ass. Do ass bei den Feelerquot läit wierklech ganz héich. An deem Sënn wär dat och irreführend fir d'Bevëlkerung, wierklech Tester ze maachen, wann ee keng Symptomer huet, well een eng falsch Sécherheet kéint kréien. An dat ass erëm ëmgedréint geféierlech natierlech fir d'Persoun selwer an och fir déi ronderëm, wann doduerjer d'Opmierksamkeet géif noloossen. Et bleift och derbäi, mir hunn e Protocole de test, deen hei am Land applicabel ass, un dee sech och déi privat Laboratoiren halen. Dat geschitt op Ordonnance vun engem Dokter an et ass u sech um Dokter. Hien huet déi néideg Fachkenntnis, fir ze evaluéieren, ob déi Symptomer, déi ech da elo hunn, ob dat wierklech Corona-Symptomer hunn oder ob dat eppes ganz anescht ass. Et ass den Dokter, dee mech orientéiert bei en Testlabo an de CSA oder an d'Urgence, wann et muss sinn. Et ass also ganz wichteg, och déi Schleis wierklech ze respektéieren. Dofir och en Appell, wierklech denkt drun, wann der e Problem hutt, maacht fir d'éischt e Coup de Telefon bei ären Dokter, eng Teleconsultatioun. Wann et eng Urgence ass, och ganz wichteg, rufft d'Urgence, dat bleift nach wie vor, dat huet absolut net geännert a Coronazäiten, wann een eng Urgence huet, dann ass et just eng Nummer déi gëllt an dat ass den 112. Mee fir de Rescht, wann der Froen hutt zu ärem Wuelbefannen, zu äre Symptomer, Sidd der am beschte berode wierklech Ären Hausdokter unzeruffen, respektiv en Médecin de garde, deen Iech da kann nolauschteren, wat Der genau hutt an Iech och wierklech déi néideg Guidance ginn, fir Iech dann weiderzeleeden. Dat ass och wichteg fir eis, déi positiv Leit wierklech, positiv geteste Leit wierklech gutt ze encadréieren. Mir sinn entretemps och en mesure de Leit wierklech e Kit heem ze schécken, wa se positiv getest gi sinn, wou se nach eng Kéier kloer Instruktioune kréien, wou se Masken heem kréien, wou se och Alkohol heem kréien, fir datt se wëssen, datt se sech kënnen deementsprechend wierklech verhalen a sech och isoléieren. Den Isolement ass extrem wichteg, wann ech positiv getest sinn, well et geet jo drëm, déi Chaîne, déi Chaîne de transmission, ze ënnerbriechen. Dat heescht, wann ech positiv sinn, ass dat immens wichteg. Mir hate leider Gottes och Fäll, wou Leit sech net un d'Quarantän gehale gi sinn. Mir hunn och vum François Bausch matgedeelt kritt, dass eng Rei Leit verbaliséiert ginn dorophin. Ech géif och dat nach eng Kéier rappeléieren, Wann Der gesot kritt, Dir sollt an den Isolement goen, dann ass dat obligatoresch an do sti Strofen drop. Dir sollt Iech dorunner halen. Dat ass fir Iech ze schützen, mee virun allem och fir déi aner ze schützen a fir eise Gesondheetssystem stabil ze halen. Voilà, dann ass et virdrun och schonn ugeschwat ginn, Mir wäerten deemnächst an eng an esou eng genannten Immunitéitstestphas kënnen eragoen. Do si mer elo opgestallt, dat néidegt Material ass do an den Test och validéiert. Dat ass en Test, deen et opgrond vun engem Echantillon vun eiser Bevëlkerung wäert erlaben, e Bild ze kréien, wéi wäit de Virus scho virgedrongen ass an eiser Populatioun. Et ass jo och wichteg, datt een iergendwann op e Punkt kënnt, wou eng gewëssen Unzuel vu Leit wierklech eng Immunitéit hoffentlech opgebaut huet. Deen Test, dee mer do kënne maachen, da si mer mat deenen éischte Länner, déi esou e Projet wäerte kënnen lafen hunn. An ech sinn och ganz frou, eben haut kënnen ze soen, datt deem näischt méi am Wee steet, soudatt mer an den nächste Wochen domadder kënne lassleeën. An et wäert och nach méi eng spezifesch Pressekonferenz dozou kommen. Voilà. Donieft hu mer, ech ginn dat och nach eng Kéier direkt mat op de Wee, well Froen dozou kommen, eng ganz Rei Schnelltester, déi mer amgaange sinn ze testen. E Schnelltest ass net en Immunitéitstest. Dat ass am Fong eng nei Generatioun vu Corona-Teste, wou ee wierklech den, also d'selwecht wéi elo, eben de positive Patient kann detektéieren. Do si mer nach net derduerch. Do sinn der vill um Moart. Si sinn nach net alleguerten tiptop. Dat ass wéi bei alles, wat nei developpéiert gëtt. Mee och do hu mer der eng Rei, déi mer elo amgaange si mam LNS zesummen och ze testen, fir vläicht an enger zweeter Phas och da kënnen dorobber zréckzegräifen. D'selwecht war dat och fir den Immunitéitstest. Dat ass een Test vu villen, dee mer fir d'éischt getest hunn eng Zäit laang, är mer eis dofir decidéiert hunn, dass mer och hei lues a lues eben esou la, esou séier nei Saachen op de Moart kommen, dat och wierklech ganz enk suivéieren a kucke wat fir eis Sënn mécht an och deementspreechend natierlech och direkt Bestellunge maachen. Voilà, da géif ech Iech just och nach matdeelen, dass mer aus eisen Zuele gesinn hunn, dass iwwert déi lescht Woch eng Alterskategorie, nämlech déi Leit tëschent 70 an 79 Joer, sech opfälleg vill nei infizéiert hunn. Eng richteg Ursaach kann een nëmme spekuléieren, mee dofir vu menger Säit wierklech nach eng Kéier den Opruff, Komm mir huele wierklech Suerg, komm mir droe Suerg all zesummen, dës Leit wierklech ze schützen, wa se vläicht nach ze vill erausginn oder wann Der selwer ze vill nach erausgitt. Mir gesinn an den Zuelen, dass dat problematesch ass. Dir mierkt et villäicht net, well Der Iech nach ganz gutt spiert an Iech zu engem spéideren Zäitpunkt Symptomer kritt, Mee et ass vun eise Chifferen aus wierklech ersichtlech. Dofir e ganz groussen Appell, e waarmen Appell mengersäits, souwuel un déi concernéiert Leit, Passt op Iech op! wéi un déi Leit ronderëm si, Passt op si op! Mir kënnen dat doten nëmmen zesumme packen. An dofir ass et mer och wichteg, déi Informatioun erauszegi wa mer esou eppes gesinn. Dat kënnt net vun näischt, déi Zuele léien net. Dann ass do nach villäicht eng kleng Problematik mam Respekt vun de Consignen, déi mer ginn, datt d'Leit dach awer vläit nach ze vill akafe ginn, dach awer nach net genuch oppassen op de Social Distancing. Also nach eng Kéier e klengen Appel à vigilance un eis alleguerten. Ech géif iech Merci soen.
Ech liesen déi éischt Froen, déi erakomm sinn. Déi komme vun rtl. Op déi éischt Fro hutt Der scho geäntwert, nämlech eben d'Charakteristike vun de Patienten. Dat anert ass elo éischter eng Remarque. Do sidd Der och schonn drop agaang, dat betrëfft déi Tester. An ech kommen da bei déi aner Fro, déi rtl stellt. D'Stemme gi méi haart, virun allem déi aus der Wirtschaft, déi eng Exit-Strategie aus der Kris fuerderen. Bis elo hutt Dir nach keng esou eng presentéiert. Kann d'Regierung eng Prognos woen, wéini datt dat normaalt Liewen nees Schratt fir Schratt ulafe kann? Gëtt et en Zil, wann esou vill Infizéierter, dann déi oder déi Mesure? Ech kann Iech just soen, deen, dee mengt, datt mer haut alles sollen opmaachen, Läit falsch. Mir hunn, ech mengen, d'Gesondheetsministesch huet gesot, mir kommen an eng Phase de stabilisation. Mir wäerten all déi Charakteristiken analyséieren, déi néideg sinn. Dat sinn enker déi medezinesch, dat sinn enker déi psychologesch, dat sinn enker déi physesch, dat sinn och d'Wirtschaftsursaachen. Mee d'Wirtschaft kann hei net virun deenen aneren dräi kommen. Mir sinn amgaangen un enger Exit-Strategie, hunn ech virdru gesot, och ze schaffen. Ech wëll och soen, eng Exit-Strategie, fir mech ass et éischter eng Deconfinement oder e Monitoring, well et heescht net, dass wann een eppes opmécht, dass een, wann een d'Resultater gesäit, déi do sinn, net eng Kéier muss souguer e Rückzieher maache bei verschidde Saachen. Hei muss wierklech mat Virsiicht analyséiert ginn a kucke wéi een etappeweis, kann ech haut scho soen, dass deen dee mengt, dass alles zesummen opgeet, Och falsch läit, mir wäerten etappeweis den Deconfinement maachen, mam Monitoring, dat heescht wa mer bis eng Décisioun geholl hunn, och dann nokucke mat deene Critèren, déi ech virdru gesot hunn, dat heescht wéi et och ausgesäit mat den Zuel vun de Leit och an den Intensivbetter.
Déi zweet Fro vun rtl, déi ech da liesen, ass, Fannt Dir net, datt d'Consignë vun der Regierung ze vag sinn, wat d'Professiounen ugeet, déi wierklech essentiell sinn? Et ass jo um Staat, d'Leit ze informéieren, ob se musse schaffe goen, wéi verschidde Patronen dat nach froen oder net.
Also mir hunn eng Lëscht am Artikel 5 vum Reglement, dee ganz genau kloerstellt, wat essentiell muss sinn. An déi aner, do sinn och Consignes de sécurité, déi virzegesi sinn. Mee wéi gesot, De Fait ass, mir brauchen awer och eng Industrie, déi nach fonctionnéiert. Mir kënnen eis net erlaben, einfach verschidde Saachen ze hunn, déi net méi fonctionnéieren. Dat Eent, wat ass, d'Mesures de sécurité sollen och gekuckt ginn, do respektéiert ze ginn. Dat, wat awer ass, an dat, wat d'Madame Gesondheetsministesch gesot huet, Mir gesinn, dass am Fong elo déi meescht Leit, déi ugestach ginn, net am Betrib sinn. D'Kategorie d'âge huet d'Madame Gesondheetsministesch riicht gesot. Mir mussen déi Leit protegéieren, mee déi Leit mussen sech och selwer protegéieren. Dat ass deen Appell, deen ech maachen. An de Cactus oder an de Supermarché akafe goen all Dag ass keen Ausfluch. Mat der Famill an de Supermarché akafe goen ass keen Ausfluch. Mir musse kucken, déi Leit ze protegéieren, déi am vulnerabelste sinn, mee déi Leit mussen sech och selwer protegéieren. Dofir hu mer, ob dat de Luxcaddie ass, ob dat d'Scoute sinn, esou vill Solidaritéitsaktiounen hei an dësem Land, dass ee wierklech sech muss d'Fro stellen, Muss ech haut erausgoen an e Risk huelen, awer contaminéiert ze ginn? Do ass déi Zuel, wou mer gesinn, wou am gréisste Problemer sinn. An dofir dee waarmen Appell och un déi Kategorie vu Leit, sech bewosst ze sinn, dass se déi sinn, déi am vulnerabelsten derno sinn, wa se bis ugestach sinn.
Ech komme bei déi nächst Froen, déi komme vun Nordliicht. Wier et net ubruecht, fir all déi vulnerabel Leit, souwäit hir Gesondheet et erlaabt, präventiv d'Pneumokokken-Impfung unzebidden?
Vill eeler Leit kréien déi schonn souwisou gerode vun hirem Médecin traitant. An ech ginn och dervun aus, dass do jiddweree mat sengem Hausdokter do déi néideg Recommandatioune kritt, wéi eng Impfunge fir hien ubruecht sinn.
Déi aner Fro ass, Wéini kënnen d'Familljen, wa se déi néideg Precautiounen anhalen, hir Leit nees an d'Altersheemer besiche goen, zemools elo iwwert déi Ouschterfeierlechkeet?
Do ass à ce stade leider näischt Positives ze vermellen. Mir sinn nach an där, an deene Consignen, déi mer elo hunn, wou mer wierklech ronderëm déi Leit, déi vulnerabel sinn, wierklech en, e maximal, eng maximal Ofschottung maachen. Mir sinn eis bewosst, an dat, dat. Dat ass net schéin a vu Woch zu Woch gëtt et net besser. Dat ass ganz schwéier ze erdroen, och psychologesch fir déi Concernéiert. Mee et ass fir si global ze schützen. Mat all Mouvement, dee mer hunn an den Altersheimer, mat all Entrée, Sortie besteet e Risiko, soudass et wierklech wichteg ass, grad elo dëser Deeg déi dote Mesuren nach bäizehalen.
Déi nächst Froe komme vu Passaparola fir den Här Bettel.

Ech verstinn elo d'Fro net. Ass et well elo just d'Fiduciairen? Ech weess elo net, wéi d'Situatioun vun de Fiduciairen ass. Ech kann lech just soen, dass tatsächlech och um Demande vun de Chômage partielle Problemer waren, well am Fong déi Dossieren, déi erakomm sinn, am Fong op déi Demandë baséieren, déi normalement lafen, mee an där heite an déi souguer Piècë froen, déi mer elo net brauchen. Dowéinster sinn eng Rëtsch vun neien Demandë gemaach ginn. An et sinn net nëmmen d'Fiduciairen, déi och haut erausgaange sinn, an et sinn der vill, déi erausgaange sinn, wou am Fong een d'Matricule braucht, Brauch een d'Zuel vun de Leit, déi am Betrib schaffen? Brauch een d'Zuel vun de Leit, déi elo am Chômage partiel sinn? An brauch een d'Masse salariale an eng Bankos, e Bankoskonto? An déi Saachen, déi do, déi eng oder déi aner Informatioun huet et de Formulaire virdrun awer gefeelt. An dowéinst ass et wichtig, dass mer elo déi dote Saachen hunn. Mir proposéiere jo och de Leit, dass se et kënnen digital maachen, dat heescht, dass et iwwer Internet direkt kann ausgefëllt ginn, fir esou bal, esou direkt wéi méiglech och kënnen positiv déi Saachen och kënnen auszebezuelen. Mee et sinn net nëmmen d'Fiduciairen. Wann dat, ech weess jo net, d'Fro ass elo net ganz kloer gewiescht, mee wann dat de Fall ass iwwert de Chômage partiel, ass dat selbstverständlech och geännert ginn an elo digital. A wéi gesot, déi, déi Dossieren, déi erausgaange sinn, déi Demanden, déi erausgaange sinn, woren net adaptéiert zu där Situatioun elo, wou mer dat, normalerweis kréie mer e puer Demanden, mir sinn débordéiert gi mat Demanden an dofir sollen se succinct sinn an och direkt dann op déi essentiell Informatioun sech baséieren.
D'inextro ass fir d'Madame Lenert. Quelles mesures avez-vous prévues si deux parents ou le parent dans une famille monoparentale tombe malade à cause du Covid 19?
Do gëllen déi normal Verhalensregeln par rapport zu engem Covid-Patient. Ech mengen, et muss ee wëssen, dass grad elo Kanner net onbedéngt eng vulnerabel Kategorie sinn, mä nichtsdestotrotz, dat si mer eis scho bewosst, dass dat net einfach ass, muss een Kucken op Distanz ze bleiwen, sech no Méiglechkeet ze isoléieren, villäicht op Bekannten zréckgräifen. Dat ass eng eng Situatioun déi net einfach ass, do gëtt et och keng keng Solution miracle dofir.
Déi nächst Froe komme vu Contacto. Hei geet et ëm d'Masken. Ech resuméiere se e bësse well se ass laang. D'Fro ass, ob Dir, Här Premierminister, wëlles hutt, d'Masken, respiratoires, obligatoresch ze maachen, wéi dat an anere Länner de Fall ass, wéi an Éisträich, a wann Der dat géingt maachen, ob genuch Masken do wieren? Also, wéi gesot, mir hunn iwwert d'Masken, hutt Der jo och selwer héieren, et ass keng, d'Gefill ze ginn, datt mat enger Mask näischt geschitt, ass falsch. Ass falsch. Et sinn en Ensemble vu Mesuren, déi wichteg sinn. Dat ass déi Distanciation sociale, dat ass d'Hännwäschen, dat ass am Mielebou houschten. An d'Mask gehéiert zu deene Mesuren, déi hëllefen, dass ee vläicht net net kann ugestach ginn, mee op jidde Fall deen, deen da vläicht d'Symptomer huet, se net weidergëtt. Dat sinn déi Punkten, déi am Moment festgehale ginn. Mee wéi gesot, de Fait fir elo alles obligatoresch ze maachen, d'Masken, Et soll ee keng Hypotheesen maachen, wann ee souwisou net weess, ob een d'Méiglechkeet huet, dat ze kréien. An et ass dowéinst a mengen Ech vill ze vill verfréit, fir elo scho Konditiounen ze setzen, déi iwwerhaapt nach net ausgeduecht sinn. An dowéinst, mee wéi gesot, souwisou ass dat ee Punkt, deen och nach eng Kéier zesummen duerch d'Spezialisten analyséiert ginn. An am Moment ass de Masque. Keng Garantie, et ass eng falsch Garantie de Leit ze soen, wann eng Mask krut, geschitt Iech näischt. Do wëllen se, dat muss een enk aus dem Kapp kréien, fir d'Leit d'Gefill ze ginn, ditt eng Mask un an da geschitt Iech näischt. Mee tatsächlech, an d'Madame Lenert sot dat déi lescht Deeg a Wochen, léiwer eng Mask a vläicht net déi beschte Mask, wéi iwwerhaapt keng Mask. Et hëlleft.
Et war nach eng Fro vu Contact do. Et geet ëm de Prisong. wéi et heescht, si soen, le journal Contacto a appris des détenus de la prison de Schrassig qu'aucun test n'a été effectué, comment pouvez-vous garantir qu'il n'y a pas de contamination de prisonniers?
Also am Prisong ass en, et ass eng Konventioun mat engem vun eise Spideeler, fir do déi gesondheetlech Lag normal ze superviséieren. Ech ginn dovunner aus, dass wann do Leit sinn, déi déi Symptomer hunn, déi musse getest ginn, gi se getest wéi all déi aner och.
Déi nächst Froe si vum Radio 100 Komma 7. War d'Police ze streng bei hire Kontrolle wat d'Tier, eleng, zu Fouss oder mam Vëlo, oder de Wee mam Auto an de Bësch ubelaangt? Wat genee ass elo d'Reegel? Also wéi gesot, et sinn Gëschter 180 Kontrolle gemaach ginn. Nees vun der Police sinn eng Kéier 60 Leit verbaliséiert ginn. De Gros vun de Leit, déi verbaliséiert ginn, ass, well sech net drun halen iwwert déi Distanz. Dat heescht, dat si Leit, déi sech treffen op ëffentleche Plazen an dann zu puer zesummen do net déi Distanz respektéieren. Dat ass de Gros vun deene. Protokoll, déi gemaach gi sinn. Et ass elo net, datt, well ee mam Vëlo gefuer ass oder mat verschidde Méiglechkeete do Gebrauch gemaach huet. De Fait ass, ech weess, datt een d'Fro gestallt kritt, Dierf ech oder dierf ech net? Ech géif jiddwereen eenzel, ech kréien d'Fro gestallt, Kann ech mam Moto fueren, kann ech net mam Moto fueren? Kann ech mam Hond spadséiere goen an de Bësch oder muss ech an der Strooss bleiwen? Jiddweree soll sech déi Fro stellen. Dat ass dat, wat mer säit dem Ufank probéieren ze soen. Ass et néideg? Ass et néideg? Mir hunn. Mir wëssen, dass mer ganz vill Saachen ageschränkt hunn. Mir wëssen dat. A mir wëssen, dass et fir keen einfach ass. Mee mir froen d'Leit, sech selwer och ze responsabiliséieren. A wann ech gesinn, dass mer nach 60 Protokoll gëschter hate vu Leit, déi sech zesummen treffen, Ass dat net responsabel vis-à-vis vu sech selwer, mee virun allem och eng Gefor fir déi aner? Dowéinst ass d'Police huet déi Reglementer och ze applizéieren. Ech weess, datt et och do en Hin an Hier ginn ass, ob elo wat elo ganz prezis oder net ganz prezis wier. Ech menge wa jiddweree sech selwer d'Fro stellt, ob dat doten néideg ass oder net, hätte mer schonn e grouse Problem manner. Mee d'Police mécht hir Aarbecht an ech mengen et ass och wichteg, datt wa mer eis Reegele ginn, déi och kontrolléiert ginn.
Déi aner Fro ass, Ënnerstëtzt Dir de Projet vun der PEP-PT-Plattform, dee vu Fuerscher an aacht europäesche Länner entwéckelt gëtt, wou Leit herno fräiwëlleg solle kënnen eng App eroflueden, déi hire Social Distancing iwwerwaacht?
Also ech muss Iech perséinlech soen, fir datt mäin Handy mir seet an e Signal gëtt, wann iergendee ronderëm mer e Coronavirus hat oder huet, ass net dat, wat ech wierklech giff pronéieren, wa mer virun allem soen, dass d'Leit de Social Distancing sollten egal wéi maachen. Hei mat enger App, fir kënnen ze soen, do kënnt ee mer entgéint, deen huet de Coronavirus gehat virun zwou oder dräi Wochen, ass net dat, wat ech mer ka virstellen hei zu Lëtzebuerg. Ech weess, dass et fräiwëlleg ka sinn, dass et och Méiglechkeete gi fir en Tracking ze maachen, all déi Saachen. Ech hunn haut keng Base légale fir kënnen ze soen, dass mer et obligatoresch maache fir dass ee weess, ween ee virdru gesinn huet, well wann ech dann den Tracking ganz performant géif maachen, dat heescht da géif ech, eng Alerte kréien, an deem ech gesot kréien, Dir wot gëschter op där doter Plaz, do wor eng Persoun, deen hat de Coronavirus, mir wëssen zwar net, ob der elo manner wéi 3 Meter oder méi wéi 3 Meter hat an ob en ob e genäitzt huet, net genäitzt huet, ob der elo kënnt infizéiert sinn oder net. Ech mengen, dass esou wéi mer et hei zu Lëtzebuerg gemaach hunn, dat heescht, dass wann eng Persoun bis de Coronavirus positiv getest ginn ass, och e Monitoring gemaach ginn ass vun sengem Entourage fir kënnen ze kucken, dat hu mer jo och am Ufank och gemaach, ech mengen dat och efficace war fir d'Leit ze soen, Dir wot elo mat enger Persoun déi de Coronavirus hat, mee elo fir ze soen, datt mer eng App hunn déi déi mir bal eng Alarm gëtt fir ze soen, hei do ass ee bei mir an der Emgéigend oder een dee mer elo entgéint kënnt dee krank war. Moi j'aime pas. Wann d'Dokteren eis soen, dat dote muss gemaach ginn, da solle mer driwwer diskutéieren. Mee ech kann Iech just soen, dass dat net dat ass, wat ech mer hei zu Lëtzebuerg kéint virstellen. Ech froe mech elo, ob bei där App net geduecht ass, eben, dass een am Fong sech selwer besser iwwerwaacht kritt, ob een d'Social Distanz anhält. Ech weess net, ob dat elo eng App ass, déi tatsächlech dann esou.
Also mir sinn zur Zäit nach op kengem Projet mat drop, dat war Är Fro jo virdrun. Et gëtt eng ganz Rei Saachen, déi amgaang sinn développéiert ze ginn. Dat ass ganz sensibel punkto Dateschutz. Mee et sinn natierlech Solutiounen, wann ee sech ronderëm de Corona renseignéiert, sinn och Saachen, déi mer natierlech kucken, wat dat ass, wat dat ka bréngen, wat gegebenfalls d'Bedingunge wären, ënner deenen esou eppes kéint gemat ginn. Mee wéi gesot, mir sinn um Stade, wou mer eis dat ukucken. Do ass absolut näischt bei eis elo nach an der Maach an a wa mer esou eppes giffen erwägen, da wier dat och vu menger Säit absolut ënnert dem Respekt vun der Privatsphär an dem Dateschutz, esou wéi mer e kennen.
Déi nächst Fro ass vun der Agence France-Presse, Est-ce que le Luxembourg est à sa capacité maximale en termes du nombre de tests Covid 19 journaliers ou bien a-t-il encore de la marge? Quelle est-elle? Mir sinn op enger, op engem ganz héijen Level ukomm. Mir setzen d'Capacitéit awer au fur et à mesure wou mer méi Testmaterial kréien, wäerte mir dat open end eropfueren. Ass Sputt do, oder?
Am Moment ass e bësse Sputt do, mee wéi gesot, mir si ganz zouversichtlech. Mir hu vill Testmaterial bestallt, dat ass och ukomm. An eist Zil ass et wierklech, dass mer déi Circulaire, déi mer eis ginn hunn, oder déi. Déi Linn, déi mer eis ginn hu fir wierklech systematesch Leit, déi Corona-Symptomer hunn, selbstverständlech ëmmer nëmme just déi Leit, déi Symptomer, Corona-Symptomer hunn, dass mer déi wierklech systematesch kënnen testen.
Hei ass eng Fro vu Luxembourg Times.

Mir hunn en, deen Test, dee mer elo zréckbehalen hunn, ass en däitschen Test, dee mer, bon, elo während enger Rei, ech weess net genau, ech kann Iech net gesoe wéi laang, mee deen ass elo mam LNS an och mam Luxembourg Institute for Health zesumme getest ginn an ass elo fräigeschalt gi fir benotzt ze ginn. Mir hunn awer och nach anerer am Test, e südkoreanesche Modell, dee mer amgaange sinn ze testen, fir eventuell och kënnen drop zeréckzegräifen. Mee fir op Är Fro ze äntweren, Et ass kee Lëtzebuerger Produit, et ass en däitschen. Et ass eng Fro vum Lëtzebuerger Land, déi knäppt un un eng Fro, déi scho gestallt gi war, mee en aneren Angle, kann ech esou soen. Ka Lëtzebuerg iwwerhaapt eleng eng Exit-Strategie definéieren oder ass een do finalement ofhängeg vun deem, wat an den Nopeschlänner decidéiert gëtt? Ech muss Iech soen, dat Bescht wier, wa mer um europäeschen Niveau eis och kéinten eng gewësse Koordinatioun ginn. Mir hunn et net fäerdeg bruecht, fir d'Mesuren ze huelen, wat schued ass, well et wier besser geweecht, mir hätten zesummen d'Mesurë geholl, wann ee bedenkt, datt nach viru e puer Deeg a verschiddenen EU-Länner nach, an net wäit vun hei, Wiertschaften a Restauranten op waren, datt haut an der EU och nach Länner sinn, déi iwwerhaapt keng Mesures de confinement geholl hunn, riskéiere mer, dass bei verschiddene Saachen alles sech eben an d'Längt zitt, well eben dann d'Effete vum Coronavirus nach sech weise loossen. Ech mengen, dass een an deem heite Punkt och muss, mir hu verschidde Saache jo zum Beispill decidéiert, déi soss keen decidéiert huet. Mir hu verschidde Mesure geholl, déi méi streng sinn, och fir eis Noperen, well mer der Meenung waren, dass all Minutt, all Stonn, wéi mer deen éischte Fall hei haten, dat soen ech nach eng Kéier, deen hei home-made war, hu mer direkt décidéiert, dass mer giffen och ganz streng Mesuren huelen. Do hu mir zum Beispill méi streng Mesure geholl wéi den Ausland. An dofir, mir mussen och kënne kucken, dass mer eis eege Strategie och hunn, mee am beschte coordonéiert och mat der Europäescher Unioun, fir gemeinsam verschidde Schrëtt awer och kënnen unzegoen. Mee wéi gesot, wann ech gesi wéi et bei de Mesurë war fir se ze huelen, gleewen ech kaum, datt mer et fäerdeg wäerte bréngen do weiderzekommen. Mee ech hoffen, datt mer europäeschem Niveau nees deen Élan de solidarité, dee fir mech och an all deene Froen elo vu Finanzementer vun der Kris a vun der Après-Kris och komme, elo nees zu Raison kommen. Dat wor net evident déi lescht Deeg a Wochen. Mee wéi gesot, Mir hunn hei Mesurë geholl, déi am Ausland net geholl gi sinn, an dofir muss mer kënnen och iwwert déi Mesuren alleng decidéieren. Mee de Gros, mengen ech, vu verschidde Punkten, well mir och aneschters och si mat der Populatioun, déi mer hunn, mee mir sinn awer och e Land, wat confinéiert ass, mir hunn Noperen op alle Säiten, dowéinst ass et verschidde Punkten, wou mer och eng Analys musse kënne maachen. Mee wéi gesot, déi Szenarioe ginn alleguerten ausgeschafft, zesumme mat deene verschiddenen Aspekter, déi ech virdrun och zitéiert hunn.
Et koumen nach Froe vu Paperjam eran, mee déi, mengen ech, hutt Der beäntwert. Iwwert de Stock u Masken, ech mengen, dat hutt Der beäntwert. Dann och Tests sanguins, seront-ils reçus la semaine prochaine et quel protocole a-t-il été établi? hutt Der jo och am Fong beäntwert. Da kommen ech bei d'Fro vum L'essentiel.

ass de Fait, dass wann een am Supermarché, am Supermarché! sech Reegele gëtt vun een zwee Meter, bei de Keesen zwee Meter, dann ass et net, dass ee virun der Dier vum Supermarché sech do zesummen a Gruppen trefft. Wann an de Supermarchéë gesot gëtt, dass ee soll alleng akafe goen, dann ass et keen Ausfluch, fir do mat der Famill hinzegoen oder als Koppel hinzegoen. Mir probéiere Reegelen ze ginn. Mir froen de gesonde Mënscheverstand. Dir hutt jo gesinn, an de Keesen hu se sech och selwer gekuckt, fir déi Distancen kënnen ze halen. Bei verschiddener ginn et souguer och Protectiounen, et ginn Zeechen um Buedem, fir et kënnen ze maachen. Hei ass et eng Responsabilitéit vun ons alleguerten, sech un déi Reegelen ze halen. Mir hunn nach eng Kéier dee Letz Shop extra elo favoriséiert fir déi Leit ab e gewëssenen Alter, déi als vulnerabel ze bezeechne sinn. A mir hunn um Dag vun haut 1830 Bestellunge gehat. Dat heescht, dat fonctionnéiert an dat geet och. A mir wëlle wierklech nach eng Kéier insistéieren, Akafe goen ass keen Ausfluch. Akafe goe soll ee, an et soll een net akafe goe moies fir e Bréitchen an dann um zwou Auer fir eng Fläsch Waasser an dann um véier Auer fir e Kaffiskichelchen. Et soll ee wierklech esou mann erausgoe wéi et geet. De Shopping Tour ass keng, ass kee Loisir. Nach eng Fro vu L'Essentiel, Pouvez-vous donner quelques éléments et précisions sur l'essai clinique européen Discovery et en particulier sur le rôle du Luxembourg? Ma Lëtzebuerg mécht an där Etüd mat. Dat ass eng Studie, wou siwen europäesch Länner matmaachen, wou eng Rei Medikamenter, wou een elo wierklech Indikatiounen huet, datt déi ganz gutt am Covid 19 kënnen agesat ginn, wou déi getest ginn. a wou sech dann natierlech tëschent deene jeeweilegen Dokteren, déi dat prazéieren, direkt Erfarungen ausgetosch ginn, muss ee sech virstellen, dass dat da gemeinsam ausgewäert gëtt, dass en e Projet fir Medikamenter ze testen.
Déi nächst Froe si vum Tageblatt. Déi éischt hutt Der beäntwert iwwert d'Masken. Déi aner ass,

Dat ass dorunner, wou mer eis orientéieren. Dat gëtt dann hei zu Lëtzebuerg transposéiert an an der Responsabilitéit vun der Direction de la santé dann och esou erausgeschéckt un de Secteur.
Hei ass eng Fro vu chronicle.lu, mee och vu rtl 5 minutes. Si bemierken, datt Dir virdru gesot hutt, datt et 2.608 infizéiert, confirméiert, positiv Fäll wieren an op der Regierungssäit géing elo stoen, datt et 2.612 sinn. Dann ass déi virun enger Véirelstonn vläicht geupdatet ginn. Dir gëtt dat jo ëmmer elo esou ëm dës Zäit. Ech hunn effektiv déi Zuelen hei stoen, déi ech am Nomëtten opgeschriwwen kritt hunn. Ech bestätegen, dass dat déi Zuel ass, déi mir um zwou Auer, wéi mer d'Pressekonferenz och virbereet hunn, matgedeelt kritt hunn. An da sinn eben nei Resultater komm.
Nach eng Fro vum Quotidien, vläicht war deelweis scho beäntwert ginn, mee vläicht kënnt Der nach do en Detail ginn. Et geet ëm d'Exit-Strategie. Hei gëtt gefrot, ob EU-Niveau harmoniséiert soll ginn a wou d'Aarbechten do dru sinn. Ech hunn lech virdru scho gesot, also mir hu Spezifizitéiten hei, wou mer och wäerten dann eis, eis, a wéi gesot, Exit-Strategie heescht jo, wéi wann alles géif erausgoen. Et ass éischter e Monitoring, dat heescht, wou een en Déconfinement progressif mécht, step by step, also phase by phase. Et ass éischter dee Wee, wou mer wäerte goen, wéi elo direkt ze schwätze vun engem Exit, well, Nach eng Kéier, dee Monitoring wäert dann erlaben, d'Evaluatioun ze maache vun den Décisiounen, déi mer maachen, wou mer da vläicht verschidde Saache mussen dann änneren. Dowéinst, mir wäerten eis, eise Wee och scho musse goe bei vill vun deene Punkten.
Nach eng Kéier eng Fro vum Lëtzebuerger Land. An der Press war dës Woch ze liesen, den Test op Antikierper hätt als Zil, en Immunitéitspass ze verginn. Wat ass genee domadder gemengt a wat soll da mat deene Leit sinn, déi keng Antikierper hunn, also net immun sinn, déi awer gesond kënne sinn?
Also de Pass ass bei eis net ugeduet an der, an der, am Projet, fir e Pass erauszeginn. Ech mengen, dat ass eng Idee, déi e Scientifique an de Raum gesat huet, datt een sech eppes eventuell kéint virstellen. Ech mengen, do wor och de Conditionnel gebraucht an deem Artikel. Hei ass en Test, wéi gesot, deen op engem Echantillon vun der Bevëlkerung wäert gemaach ginn, fir eis eng Vue ze ginn, wéi present de Virus an eiser Bevëlkerung ass. An dat dat fënnt een eben eraus iwwert eng Kombinatioun vu verschiddene Parameteren. Et ass net just och e Bluttest, mee bon, ech si elo net de Wëssenschaftler, deen, oder de Laborant, deen Iech den Detail zum Test ka soen. Et ass jiddefalls och op Basis vun engem Bluttest, wou dann gekuckt gëtt, ob een, wou een dorauser ka schléissen, ob een de Virus schonn hat oder net. Dat ass dat, wat mer wëlle wëssen, an dat ass och dat, wat mer wëlle monitoren de Moment.
Hei kënnt nach eng lescht Fro, déi ech liesen. Déi kënnt vum 100,7, Well de Verglach mat der klassescher Gripp, Influenza, nawell gär gemaach gëtt, hutt Dir eng Zuel, wéi vill Leit dëse Wanter un der Gripp gestuerwe sinn? Nee, nach net.
Merci.